Özüň düzdün. Hawa. Şu keleň gelen wagty ýanyňda hiç kim ýokdumy? Kelläme gelen wagty köne mekdebiňkiler bardy. Kim kimler olar? Şu köne mekdebiňkiler. Şo köne mekdep fit aýdanlaňyzmy? Hawa. Şu ýerde şu zat barda. Öz araňyzda bot internetde indi köp duş gelýän replidili kim düzdi kimiň kellesine birinji geldi ýöne iki müň ýigrimi birinji ýylda şo ideýany men ýazantym saňa
Hawa.
ýadyňdamy? Ideýa hawa öňden näram bar senem ýazanyň ýadyma düşýär şuňalak bir zatlar edelidiň Men şonda saňa-da diýipdim, dawaý, uludan bolsa bir zatlar gireýin diýdim, a tak kiçi nemelere girjek edil. Şuny ýalam geldi bir oglan. Bilemok, tanýaňyzmy, tanaňyzokmy, Mardan, olam bir reper zat. Aý, şuny ýaly zat edeli, agam, eýle-beýle, maslahat. Aý, menem diýdim. Aý, ol maňa gelende, Internet ýaryş edeli düşünýäňmi onlaýn zat reperleriň arasynda men diýdim onýal zat edesim gelenok men girjek bolsam uly zada girjek diýdim şu meň isleýän zatlarymy edişdireli olam diýdi men bolýa gollaýan ýanyňda kömek etjek eýtjek beýtjek men şeýdibem repli dil döredi ýöne ideýa bermek bilen repli dili gurnamak goýmak dälde tapawutdyla o zatlar. Ow şu durgaýçy. Ow.
Eje ýany her zatdan alyp bilýäs. Meselem, görýän kinolarymyzdan, görýän kontentlerimizden, lýuboý ýerden alyp bolýar. Ejeýi alanyň bilen ýerine ýetirmek, ony başga zat düýbünden adamlara nähili sen hödürläp bilýän bolsaň, nähili kaçestwada hödürläp bilýän bolsaň, nähili formatda, ony ol eýýäm gurnamak bolýar. Repli dile gurnamaga kim kömek etdi? Köne mekdep. Bar beý başga da oglanlar zatlar bar ylgaşan taýdan administrasiýasy bilen meşgullanan oglanlar bar. Birki seriýasynda ha ýaňky Marydan diýen oglanym bar gowy kömek etdi ol başda ylgady ýüregi bilen ýapyşyp. Indi soň bilemok. Gepler zatlar belki gepe gidýändirler zat edýändirler. Bir hili adam öz kaçestwsyny düşürip başlaýarda köp nýanýany diňlese. Şo bolandyrda. Özi taý gitdimi ýa sen taýsdyrdyň? Ýo ýo özi özi. Diýdi men agam men özüm aýratyn bir zatlar etjek diýdi zat diýdi. Aý menem dawaý gollaýanlar. Ol diýdi maňa şuny ýaly og başdaka aýdan zadym bara diýdi onlaýn ýaryş şeýle beýle ana şony men özüm etjek diýdi. Bul repli dil meň urewinm däl diýdimi şon ýaly bir zatlar diýtdä. Menem bolýa öz urewiniň bilýän bolsaň bar sag aman diýdim. Razy edip goýberdim bilemok soň nämeden närdä boldular. Ýöne repli dili başdan ine meselem hemme goýjylyk işleri bar şu taýda näiläp bolmaly näili formatda bolmaly kimler oturmaly kimler gelmeli. Kimler çykyş etmeli? Hemme zady başdan özüm etdim. A prawilalaryny, zatlaryny şu oglanlar ýaňky Süleýman Nezbitir dagy beýlekiler Mät, Dizet, garaz hemmesi şolar bilen maslahatlaşyp edýäs.
Öz pikiri boýunça giden bolsa, ýagny razy bolup giden bolsa, näme üçin şu wagt saňa gahar edip dis ýazyp ýörler? Dis ýazýan barmy näme bu adam maňa? Men eşidemok. Şu ýakynda ýa bir zatlar diýip çykda. Näme diýip çykda ol? Il derekmi, il berekmi, nime? Belet. Il beletmi? Men eşitip göremok. Men eşitmedik bolsam diýmek bir idilli dis däldir ol. Bir normalny dis bolsa eşiderdim men.
Özger näme, oýunjakmy saňa? Näme zat?
Özger.
Bu näme zat bolýar? Görmediňmi internetde? Ýok.
Gören bolsaň aýt. Belki görendirin. Näme zat ol?
Özgeri bileňok, dislary bileňok, internete girýäňmi? Aý käwagt girýän elim degen wagty. Kimleri yzarlaýaň?
Özüme gerek zatlar edýän aýrylýan boldy.
Özüňe gerek zatlar haýsylar olar?
Meselem bir post goýjak bolsam bir snipet wideolar zatlar bar olary taýynlasam men internete goýjak bolsam ýüklejek bolsam girip şolary edişdirip çykýan. A tak şumly zatlar bolýar meselem olar sen internete az girseňem eşdilýada gulagyňa. Şo eşdilenokmy gulagyňa diýmek pesdir o zatlar. Ana men şony diýjek bolýan. Ine men senem meselem seň kontetlaňy doly göremog-a, ýöne bilýän seň kontendiňi, znaçit bar bir zady bar şuň şygyrdysy bar. Ana şon ýalak zat.
Repli dilde ýeňmek üçin uçastnikler näçe manat berýär? Uçastnikler hiç zat berenok. Biz olary özümiz saýlap alýas, geçirýäs. Kimde talant bar bolsa köpçülige çykarýas. Repli diliň maksady şo zat. Adamlardan pul almak däl o kim diýen bolsa ýalňyş informasiýa ol. Eger diýýän bar bolsa şony ýaly.
Ýagny çykyş etmek üçin, utmak üçin pul alaňzok. Ýok pul berýäs meselem ýeňijä bereris meselem diýibiljek. Näçe manat berýäňiz? Ýok men diýibiljek diýýän şony ýalak ýöne ýeň gatnaşyjydan zat almaýas biz. beribileris. Hökman gep pulda däl, umuman razy edibileris, edersem.
Şo çykyş edýän oglanlara näme üçin seslerine rewer, bir awtotune, ýagny atmosfera bolar ýaly effekt bermeýäňiz? Rep bu jany sesde geçmeli sahnada Bu rep şon ýaly eşdilmeli meň pikirimçe. Diňe meňkidä beýlekileriň hemmesem şun golly. Awtotune berjek bolsak zat etjek bolsak onnuň kimiň olaň içinde talantlydygyny halka nädip görkezjek oň seslerinem soň özümiz işlejek bolsak. Ýa näme üçin siz mysal üçin özleriňiz bir toýda bolsun tam lýuboý bir konsertde bolsun çykyş edeniňizde öz sesleriňize effekt berýäňiz. Ýöne oglanlar çykyş edende olara hiç bir effekt bermäňiz we hemmesiniňem ýerine ýetirilişi nu slişkom suhoý. Näme üçin? Şo suhoý bolmalydy şo, şon ýaly. Biz öz öz wagtymyzda etjegimizi etdik eýýäm görkezjegimizi görkezdik. Häzir fonogramma zat aýdylýar meselem toýda zatda. Meselem kim häzir toýda ezbitdir gidýär ýaňky Mysap Palana dagy, Mät dagy şo taýda žiwoý aýdyp dursa, adamlar haýsy aýdymyny diňläp tanaýarlar şuny? Şol aýdymyň effektini alybilmeýär. Şoň şol žiwoý edip dursa, şoň ýerine ýetirişine ýaňky ýaly tans edip, zat edip, o zatlary beribilmeýärler. Toýda edilýän zat ol, häzirki döwürde. A ol sahna, ol repli dil, o taýda çisto talant. Senden nägilek çykýar rep, şonam görkezýäs boldy. Ha şon ýaly zat.
Ýa toýna konsertde öz wersi bolmaly dämi? Ýagny studyny zapis ol çysto platformalar üçin. Wot. A toýda, konsertde çykyş etmek üçin oňa aýratyn bir taýynlyk görmeli. Wot. Ýöne köp aýdymçy, reperler asobena diňe fonogramma bilen çykýar. Näme üçin? Toýda mü nirde?
Toýda hem konsertde hem.
Konsertde edil fonogramma däl aşakdan ses goýulýar ony bütin dünýä edýär ony. Meselem kim häzir kim diýibiljek Eminemem şon ýalak aşagyndan öz sesi bar üstünden aýdýar. Ýok bek wokal bar. Bek wokallar bar şu adam şon ýalak.
Bizde o bek wokal emese. Men bilemokda konsertlere zatlara gidip göremok şu wagt kim rep konsert berýän bolsa. Özüň konsert bereňokmy? Ýok men beremok.
Toýa çykýaňmy?
Toýada çykamok konserdem beremok. Ýöne konsertler bolar başlar. Gazançyň nirden? Ba hudaý berjek diýse islendik ýerden berip durýa. Taksować edýäňmi? Ýok.
Ýok. Taksiçilik edemzok.
Haçan we näme üçin repe başladyň?
Birinji ýazgylar bardy, studiýa ýazgylary. Şu iki müň bäşde zatdy, ýa-ni özüm öýde demka zat ýazyp başlaýardym. Ýa-ki gitaraň bitini, bit uran bolup, zat eden bolup. Studiýa birinji gezek iki müň altynjy ýylda Zapis etdim. Ýöne repa on üç on iki ýaşlarymdan bäri uje aşyk boldum. Şondan bäri ýa men rep bilen ýaşap gelýän diýsem bolýar. Ýöne studiýa ýazym iki müň altyda başlady. Professional studiýada. Iki müň bäşde zatda özüm üçin demka zat ýazýardym. Ol hiç ýerik gitmejek aýdymlardy-da, ýöne özüň üçin edilen zat.
Türkmenistanda belläp biljek top üç türkmen reper kimleri saýlap bileň? Top üç diýen zat ýok mende men top on diýseň jogap berebileýin. Daway top on.
Top on köne mekdep göni dokuz adam. Bu ol bul bir bul iki ýonýalak däldi göni şol dokuz adam. Onunjam hem täzeler bar ene meselem täze ýüz bar sitizen bar swiz bar ana gyz bar zaýkany beýleki oglan bar professor gelejegi barda görnüp duran oglanlar bar ene şulaň içinde men meselem gelejegiň stili bar ene gelejekde meýnstrim boljak stil bar sitizen onunjy şony goýup biljek.
A türkmen repde karol kim?
Aý mende on ýalak wapros hiç bolmadam, bilemok. Ony karol ony adamlaň özleri saýlaýbilýär. Meselem sen rep aýdýaňmy? Seň muşdagyň saňa karol diýer. Ana şonýalak.
Köne mekdep aýdymyna ýenem kimler girip bilertä?
Saýk girmedi sebäbi muny klipli çykarmaly maksadymyz şody. Olam ne emekçiň bilşi ýaly oýnan zatlary gidip düşenok. Citizen bara. Ýok köne mekdep. Seň berýän soragyň şo dämi? Köne mekdep aýdymy. Ýok klipa düşmek üçin citizen bara. A. dublýora.
O taýda dublýor gerek dälida.
Prosta suratyny goýmaly eken. Ýok bolmaýar ony ýaly zat. Diňe şol sebäpden saýkdelik uçasty edenok. Hawa.
Klipini çykarmagy maksat etdik. Şo niýete geldik. Şoň üçinem. Şonsuz etmeli boldy. Zor bahana tapaň. Ýok bahana däl hakyky zat ol.
Mende telegram kanal bar. Şo ýerde tor soraklary ýazýarlar we soraklaň biri Saigdel bilen näme üçin fit ýok?
Bilmedim. Baram abraý bir ýok ol bara low mixed ol men rep aşyk diýip aýratyn ýok etmedik çyndanam biz ony näme üçindigini bilemok men e diňe saýk bilen däl köp kişi bilen ýoga soprano bilen ýok mät bilen ýok ezbitor bilen ýok oň bilenem ýok.
Fit diýen zady halaňokmy? Halaýan. Maňa gerek däl. Ýo, näme üçin gerek däl? Aýdymy gowy bolsa gerek.
Näme üçin onda ýok fit?
Bilemok men ony. Indi olaň ýollary indi men öz stilim bar meselem.
Dogry gelenok. Belki şol sebäpden bolup biler.
Näçe sany kepkaň bar? Aý gaty kän.
Bu kepkaňy agzalarymyzyň arasynda rozygrat edip bilýäsmi?
Edibilýäs.
Uslowiýasy näme bolsun? Ony sen aýt. Saňa bir sany dis ýazsynlar. Ýazsynlar, biram eşitdirip bilseler maňa.
Saňa eşitdirip bilen dise, şoňa kepka sowgat. Diňe kepke däl, skosdan başga eşiklerem meren, ýöne eşitdirip bilseler gowy zat bolsa men eşitjek, diňlejek, bäh, gowy edipdirler-aý diýip. Ýöne ýok-da onuň ýaly zat. Ýöne etsinler, tijensinler. Menden bir eşik sowgat komplekt. Şoňa.
Instagramyňda kepkasy suratyň bar eken. Şo suratyňda saçyň ýok ekeni. Ýok däl-de.
Saçlaryň.
Ýoýo ekeni. Ýok yzlyjy dälä men. Ba. Selçeň bolubiler ýöne saçyň ýok bolanda meselem pitbul zat bolýa bilýämi saçy ýok. Şolara diýip bilersiň saçy ýok. Kim bar bizde. No az diýeli.
Bolubiler. Ýarysy ýok. Selçeň bolubiler oba.
Oba. Şo ýarysy nire gitdi? Türkmen repiň derejesini götermek üçin gitdimi? Ýok bu zatlar nemeden bolýa ol geny diýilýada bilýäňmi ana şo zatdan bolýa hiç gelek rep mep saçyň aýyr ol on zatlardan däl.
Zala gatnaýaňmy? Bu wagt gatnamok içerik.
Wdruk ýenem gatnap başlajak bolsa.

Birisine dis ýazyp gördüňmi? Hü-ü. Kime? Aý döwründe kän biz dis zat ýazýardyk. Espitre ýazdyňmy? Ýok.
Oň bilen biz başdan bäri bile. Haýsy ýyllardan bäri hem
Bile ýöne fit ýok. Hawa fit ýok ýöne bilede işlemedik kän. Meselem meň ine karýeramda albomymda zadymda goşantlar bar. Oňkylarda meň eden goşantlarym bar. Biri birimize ýardam goldaw hemişe berlip durýar. Hökman fit bilen çözgenok. Fit näme üçin ýok. Fit ol näme oň stili başga zat oň edýän zady başga zat meňki başga zat düýbünden.
Kimlere disýaz gördüň? Meň ýadyma düşen ol eýýäm.
Şo dis ýazaňda emmesem gitdi.
Aý kän kän däl.
Disiňden soň ýitdi diýende.
Gutartda şu zatlar dis da indi şu wagt sen agzap otyrsyň o zat men bilemogum häzir bardygyny ýazylýanyny ine saňa ýazylýa eýle beýle ýok men eşdemok. Dis hemişem bara.

Aga. Näme magtaýdy?
Duşy disa.
Dis bolanda imенно birine gönükdirip aýdylanda meselem şoňa dis diýip bolýar. Ol obşa diýip me kim özüne çeksin diýip orta oklaýar. Her kim näme söz eýesini tapar diýip nakyl bolýar-a bilýäňmi türkmenlerde. Her kim özüni görýän bolsa özüne çekse Ol köpçülige ene maňa dis ýazypdyr diýip çykaryp bilerler her kim ony. Ýöne aslynda ol dis diýip çykaranok ony men güýmeniň diýip orta oklady boldy.
Saýk nagaraň gowumy? Onuň gowy erbet däl gowy.
Saňa ýazan dislardan kimleri bileň?
Näme hiç kimi bilenok. Soňky döwürlerde baz kän a bir o wagtdan rep şu wagtky ýalyk ýaman köpdi. Ine men reper men reper diýenler. Şo wagtlar eşdendirimden atlary ýadymda galmady.
Seň pikiriň boýunça türkmen repine kim birinji başlady?
Men birinji eşdenimde Baýram Taganow diýip bir aýdymçy bardy ýogalyp gitdi pahyr. Şoň ine togsan sekizinji ýyla zatda sirkde konsert beripdi şo. Ýani şo taýdan rep edip bir zatlar edýatda ol Bonnie M zat gruppanyň aýdymlary bardyr bilýäňmi bir hili bir hiljek repler okalýady şo taýda. Ine şon ýaly zatlar edýärdi regem edýärdi şol adam. Ine indi rep nirden eşitdiň diýseň birinji şony bile edibilerin diýibilerin-dä meselem Baýram Taganovdan eşitdim men togsan sekizinji ýylda şu adamadyr Leýlamy nämemi aýdymyň ady Leýli janym küý söýän diýýäňmi näme bileogok eşitmediňizmi hiç heniz diňläp görüň how soň orsça aýdýanlar. Dzed dawady soň neme o ada wagt party boy da oň. Re iki müňünji ýyllar, iki müň birinji ýyllarda. Aý onuň soňy näme başlady ýa MVP. Biziňkiler wobşem şu biziň pokoleniýamyz gir ugrady da.
Citizen diýen rokstar bir reper bar. Şonuň karýerasynyň başynda şoňa podderžka edipmişiň. Näme üçin beýtdiň? Dostoýny bolany üçin. Potensial gördüň? Gördüm men şol adamda.
Potensial gördüm. Şondan başga ýenem kime podderžka etdiň? E, men köp kişä podderžka etdim. Bilemok podderžka diýip bolýamy, ony diýip bolanok. Ýöne gollananam kän. Motywasiýa berenem, bir gerek ýardamyny berenem kän.
Şu wagt waşe tanalmaýan ýöne gowy rep okaýan oglanlardan kimleriň atlaryny tutup bilýäň?
Aýdyp berenim entegem.
Hawa. Tanalmaýan.
Beh kimkä tanalmaýan. Kim diýip bolarka? Adyny tutsam ne? Men tanalmaýanmy diýip olam gaty görerlermi näme men? Sen bizi tanalmaýan hasap etdiňmi diýip dis ýazarlarmy soň? E diýýäň-ä, ýazýalar diýýäň-ä. Kepkaň ut ýazsaň? Mut berseň? Hä? Ýok, konkursda utýa kepkaň diýýän.
Eý, men planyny biljekgel. Kim diýip bilerkäm, meselem? Täze ýüz tanalýarmy?
Hawa, Garagumdan soň tanaldy. E, ondan öňem tanalýardy. Näme üçin? E, şondan soň has gowy tanaldy-da.
Dogrudyr. Sitizeni tanalýarmy şu wagt?
Ruhstarow? Sen-ä tanaýan ekeniň.
Hawa. Bäh, kimkä? Äý bars tanalyp gidendir meň eýem ne şula çotky reper boljak adam diýende hemmesi tanalýa eýem. Ýöne repli dilde bar indi talantly oglanlar.
Çykyş edýänlerdemi ýa sudýalaň arasynda? Çykyş edýänlerde. A sudýalaň arasynda? Otady kän.
Hemmesi.
Täze aýdym çykanok näme üçin ylham gelenokmy.
Ylham gelýä ylham hiç gidenogam welin wagt diýen bir zat bolýa başga işlerimiz zatlarymyz ine şu umuman meşgullanýan zatlarymda döredijilik şolar bilen kän bir ellegenok. Bar ýaly taýynlap goýandam bar ine çykyp başlar ýumuş ýursdan.
Eksklýuziwny bir zatlar paýlaşyp bilerismi telegram kanalda e dagi içerik çykmadyk.
Eýt çykanda paýlaşaýmasak.
Çykmaka paýlaşsak bolanokum. Bolmaýara slid etdigiň bolýara seni ýan ýa ýa. Eksklýuziwny bereli indi bir zatlar. Näme bereli eksklýuziwny meselem. Ine şu studiýa, studiýa on bäş daýy. Birinji sen ýazyp otyrdyň şu taýdan täk. Hiç kim suratam edip görenok, wideoda aýagyň düşsün.
Ýok reklama diýem ýok eksklýuziwnyý bir kontent. Ýok mende berer ýaly kontent näme diýen meselem.
Wazmozn bir surat bardyr hiç kim içerde görmedik. Mysal üçin saçly wagtlaryň.
Aý olar ýokdurlaý. Batyr o gözlemeli arhiwi oňa kän wagt gerek. Şoň üçin özüň goý maňa derek bir zatlar, ekskluziwny özüňden.
Blitz soraklara geçes. Men sorak berense maksimalny tiz jogap bermeli. Repli dilmi ýa özger?
Repli dil. Saýk dälimi ýa aýdaý özüň? Saýk. Seniň aýdymyňy diňläp ulalan agzalarymyza bir zat-a diýjek bolsaň, diýip bilän.
Diňlemäňizi dowam ediň. Garraýançak.